Chibai u le, zanin hi December ni sawmhnih pali, sanghnih sawmhnih pathum a ni a, ur lawk zan a ni. Hei eitur te siam ka tum hran lo a, ka chhungte an muhil vek tawh si a, amaherawh chu thiante status in ka ril a tih ṭam em avangin rbawp hi ka siam leh hnuhnawh a, keimahin ka ei rek rek dawn a nih hi. Hemi ka ei zawh hianin Chhanchhani te present tur ka tuam dawn a ni. Present te pawh ka lo tuam zo der tawh a, helaia a sen hi chu a nu tenna min rawn pek Christmas present atana min rawn pek ve a ni a, a tuam sa in ti hian an rawn dah a, naktuk ah ka hawng dawn a ni. Tichuanin helaia Barbie ka hun hi ka tuam lohna chhan chu Chhanchhani nen kan chhuah in kan lei dun a, Chuvang chuanin a hmu tawh tho tho ka tia ka tuam lem lo a ni. Ka video lo en thin tu zawng zawng tein paiin Christmas ti pei ka buk vek a cheu. Hei vawiinah chuanin ka skin care chungchang kha ka rawn sawi leh lawk dawn a. A chhan chu hei ka video hi mi thar ten an lo en ve thin avangin hemi chungchang hi hre lo tam tak an awm thin avangin update hi rawn siam ve zeuh zeuh ngai a. Chuvang chuan khawngaih takin mi lo hrethiam hram dawn nia aw. Aw hei, kan vun in entir tur a kan chhuah hian in kalkawng manah te, doctor in check up manah te leh product manah khan kan in sen a ngai teuh thin a. Amaherawh chu Cure Skin ah hi chuan in chutiang zawng zawng chu in sen so a ngai lo a, product manah chiah kan in seng thin a ni. A product man pawh hi to lo em em a, sangkha jelly sawmkaw paku man chauh a ni a. Tichuan in a that leh bik em em na chu hei product kha kan inah free delivery in an rawn dah thlap a. Ih keimahni khan engmah eh. Thil tih kual kha ngai lo a, tichuanin online consultation a nihna angin thla tilin a free in pawisa sen ngai lovin kan in check up reng thei a ni. Chu mai ni lova kan vun in a a mamawh tur kan dai plan zawng zawng te khan min rawn chhawp chhuah sak vek a, a chhan chu product hman ngawr ngawr kha kan vun tan khan a a. A tha tho amaherawh chu ih kha khanin ih za za in min pui dawn lo a, kan vun ah hma sawn tir duh chuan ei leh in te pawh kha kan uluk ve vek a ngai a ni. Ka vlog lo en thin te chuanin in hre theuh tawnga hei ka keima lan dan pawh hi eh tlem tlem in a danglam hret hret in ka ring a, eh a chhan chu ih video ah hi chuan thlalak angin kan edit ve thei lo va. Filter te hman thei lo ni chu maw. Chuan hei hi care skin ka hman hma a ka skin analyse na kha a ni a, chuan hei hi tun hnai mi kha a ni a, hei before and after hi en ula tah pawh hian in eng nge improvement kha chu in hmu thei in ka ring a, amaherawh chu vun maw kan ngaihzawng te a in ang lo a product te pawh a niang ih chuvang chuan in ih lo hmang ve chhin ula ka tia ih a chhan chu hei hi customise skin care a ni a, a him em em a an doctor te pawh ah. Hei dermatologist tha tak tak te vek an ni a, ih an rin tlak em em a ni. Chuvang chuanin ah in ngaihzawng te, in vun in a ah alo ngaihzawng te nih tak hlauhin tih thu ah khanin lo try ve chhin turin ka duh chauh a. Chuan product hi in order duh nih chuanin umm keimah coupon-code Julia three hundred tih hi in lo hmang ang a, ih hemi in hman chuanin ih za thum discount a man pangai sangkhat zali sawmkua pakua atang khan za thum discount in nei dawn a. Chuan hei hi ka subscriber za tan chiah khanin a valid dawn avangin ahh order duh kha chuanin in lo order vat dawn nia aw. Chuan ahh apps download na tur in hriat loh chuanin maw ka description ah hian link ka rawn dang a comment ah hian ka rawn pin bawk ang aw. Awle Christmas tuka nia zing kan tho chiah an tho tlai tuk a maw hei. Aute pawh hei an lo tho tawh a ka thlak fel tawh a. An present tur kha an va en dawn a nih chu tunah hianin le va kal ru le. Sasangsang present. Hihihihi. In present tur Sangsang hi kha maw. Hei hi present a nia chuan a u kha hei hi nia chhungte ta kha keng ula chhungte sawn keng ula inhawng ta a u hei hi hei pawh nangma present tur a nia chuan hei pawh a u hei hi sang sangi chuan hei hi chu keimah kai a nu neh a pa kha a pi te pek a nia kan hawng ve ang le han hawng teu le sang sangi pawh present hawng rawh het a u bulah lo thu la.

Hei ka lo khawih. An hawng dawn mi? Oh. Mhm. Oh, kan hawng ang. A u. Eng lo. Tui. I eng e kha hei kan hawng lawk ang e. Hei thal tu hei A B C nia. Lu lo pui ro kha. Ole ole. Hei hi shapes ania. Oh, hei chu.

a hlau a a lo awm hle nem en chin ruau barbie kha mawi em mermaid a nih kha an hawng ang.

oh i bottle a nia maw mahse i u hian maw school ah te haw mai thei a a tha a ahna lo awm a a utah saw ahna lo awm si lo a sangha i nei mi khawngaih sangha kha en thin a u barbie hi ama Sangha ti tla ta tiraw. E Sangsani ka rawh englo cake ei ang aw. Christmas cake ei ang aw lo ka rawh le hetah. Hei hetah hian a awm a lo ka rawh. Tah hian cake a awm asin hei cake a awm a hei heta hi. Zei ang aw, na ka rawh lem. Kan mas cake ni zanah khan ka ei thin tawh maw hei cheese cake. Cheese cake ania i ei duh em? Cake a lo ei ang. A duh em? Tu teh. Khale. Cake. Cake. Ka nuan rawh.

Kan hawn thei nghilh dawn lo hawng ang aw. Kan lo hawng ang. Sang hang hawng ang aw. Ui cooker a nih hi. Hei cooker kan dawng a. Cooker. Hello. A hlau a. A lo awm lei nem. Hei a chhe ve. Kan lawm e, Api te u, cooker min lo present a. Ka van dawng tha em em tiang hian Christmas present hi ka dawng ngai miah lo. A chel tuk. Ka va dah tha hak tiang o. O. Nakina cho kan ei anga, a choi khamah in khawm dawnah kan rawn lang tha liang o. Kan han che zung zung ange kan tho tlai bawk sia. Bye bye Phawt u. Aw hei kan insiam zo tawh a inkhawm turin Sang Sangi kawr hi lian deuh hlek a mahse pawi lo mai rawh se. Umm hei kan insiam zo tawh a inkhawm kan kal dawn a nih hi. Hi! Vaite! Kawti ang a tuk. Inkhawm e inkhawm kawr ka lei ve ang ka tia mask kawr tur ka lei hman lo hei ka ha hei hi maw rei tawh lutuk ka nula lai mi dei tawh kung a kal ta mi tawh nia ka ha ngai lo a kan ha leh ni hi hak ngai lo hak khan a thar ni mai le i kal ang u aw kal ang u lem. Ka lang. Ka lang u. Let's go. Let's go. À u. Sang sang bye bye.